Безнең шул тупачнак инде. Ә, мин бик кечкенә идем әле, дүрт кенә яшь иде, әтине Наратлы Кичү авылына эшкә чакырдылар, без шунда күчтек. Һәм мин Наратлы Кичү авылында балалар бакчасына йөрдем, мәктәптә, мәктәпне укып бетердем инде, урта мәктәпне ун, ун ел иде ул вакытта. Аннан соң Казанга килеп университетның журналистик факультетына укырга кердем. Шул вакытта эшли башладым Татарстан эшләре газетасында. Һәм шул чордан башлап минем исем инде ну, шактый билгеле исемгә әйләнде, күпләр белә башлады. Ә, газетага мәкаләләр язудан тыш әкрен-әкренләп башта юмористик хикәяләр яза башлады, моннан соң зуррак күләмле хикәяләр бәяннәргә күчтем. аннан соң э, рауэль сен бик җитди темаларга күчтең әле әйеме э, әйтеп кенә бетерәм яңа татар пьесасы дигән э, бәйге иклан иттеләр дә беренче елны аны иклан иткәндә ул яшьләр өчен дип игълан ителгән и катнашучыларның яше утыз биштән артмаска тиеш ә миңа ул вакытта утыз дүрт яшь иде менә мин үземне сынап карыйм әле пьеса язып карыйм әле дип драматургияга кереп киттем дә шуннан бирле чыга алмыйча йөрим Бер ел калган дию инде сиңа, димәк, күпмедер күләмдә мотивация бирде, әйеме? Әгәр әле шунда биш ел калган булса, әй, вакыт бар әле дип син язмаган булыр идең, әйеме? Бәлки шулай да. Менә бит, менә бит.
Э, мин исә менә син инде шаярудан бераз җитдигә күчтем дидем. Мин киресенчә, киресенчә менә шаяруга кайтып калырга күчәргә тәкъдим итәм сиңа хәзер. Э, менә безне хәзер Болгар радиосында ВКонтакте рәсми төркемендә 70 меңләп әбүнәчебез карыйлар әйеме.

Безнең мөхтәрәм, пәһлеван шәхесләребез. Равил, дөрестән дә, син инде мин сине студент чагыннан яхшы беләм, әйеме, Татарстан яшьләр газетасында эшләгәндә үк син популяр журналист буларак таныш, хәлем, хәләм иясе. Шулай да тормышыңда танылу өчен иң зур мөһим роль уйнаган вакыйга менә шушы, син әйткән шушы драматурглар бәйгесе сәбәпче булдымы? Әллә тагын башка сәбәпләр дә булдымы? Менә син төпләп инде язучылыкка кереп китүеңә. Ну, журналист буларак инде э, сүздә юк таналу Татарстан яшьләрендә эшләгән вакытта э, булгандыр. Ә язучы драматург буларак 2010 елда Чаллы татар дәүләт драма театрында аның ул вакыттагы баш режиссер Рафаэль Ибраһимов э, Абагал Масовачы була дигән минем пьеса буенча ну, спектакль драма чыгарды һәм менә шул спектакль ул бик озак еллар буена сәхнәдә барды аны ә, э, тнв каналы төшереп ел саен ике өч мәртәбә күрсәтте шуңа да карамастан барыбер халык театрга килеп карый иде менә әйтәләр бит инде телевидениедән күрсәтсәләр аннан соң халык театрга йөрми диләр инде йөриләр иде карыйлар иде монда киресенчә булды инде синең әйе э,
Дөрес анда ул бер э, берничә елга тукталып торды, чөнки анда э, журналист ролен уйный торган безнең Фәнис дигән егетебез, актерыбыз вакытсыз э, үлеп китте дә, ул тукталып торды. Ләкин Чаллы театры яңа бинага күчкәч, тамашачылар да сорагач, гомумән артистлар да үзләре бик яраталар иде бу спектакльне. Наилов Ибраһимов аны яшь артистлар белән яңадан яңартып куйды. Анда бит инде яңа театрда ут мөмкинлекләре дә, сәхнә мөмкинлекләре дә башка. Яңача куелды. Һәм хәтта ике ел рәттән ул спектакль э, Тукай премиясе номинанты да булды. Менә шушы э, пьеса, ул бит инде менә бүген тәкъдим ителгән китапның да исеме вак алмасы ачы була, ул пьесалар җыентыгына да исем биргән. ә, пьеса. Гомумән, ә, менә шул чыккач, мине драматург буларак таныдылар дип исәплим, чөнки премьерага Казан хәтле Казаннан Туфан Миңнуллин белән Разил Вәлиев килгәннәр Ирауль Сабырның яңа спектаклен карыйбыз. Махсус, әйме?
Әйе, махсус.
Менә бит, инде зур вакыйга. Инде бүген синең икенче мин белгәне 2023 елда синең беренче китабыңны тәкъдир итә. Мин шәхсән үзем катнашкан идем. Бүген инде андый мөмкинлек булмады. Син бүген үзең безгә килдең, Әймән. Ничек менә туры килүе, Әймә, әлеге безнең тапшыруның вакыты, синең шушы икенче китабыңны тәкъдир итү вакыты. Монда инде синең ике елга бер китап туры килә, диергә мөмкин, Әймә. Күпме тираж белән чыкты бу әсәреңнең, менә яңа иҗат ителгән әсәреңнең кыскача эчтәлеге, шулар турында

китабының редакторы вахит имамов чаллыда эшләгән вакытта ә, чаллы язучылар оешмасының җитәкчесе иде бит инде ул күргән саен сүгә иде ике метрлы буең белән китап та чыгармыйча йөрисең дип инде ә, аннан соң ә, язучылар арасында не булды бит инде бәйге булды аның җиңүчеләренең романнары китап булып чыкты ул бит теге Минем теләк булганнан түгел, ул бәйгенең ниләре шундый иде, шартлары шундый иде. Аңа хәтле минем балалар өчен Ак әби дигән китап чыккан иде. Аннан соң Фәхрине үтереп ташладылар романы китап булып чыккач, аны русчага тәрҗемә итеп, русчага тәрҗемәдә аның исеме булды Чисто татарское убийство. ләкин китапны алай дип атарга э, теләмәделәр аны чыгаручы мөхәррирләр тагын биш алты э, минем хикәяне рус теленә тәрҗемә итеп китапның исемен нельзя отключать солнце дип куйдылар ә менә монысы инде була динем дүртенче китап э, пьесалар жиынтыгы әле мин исәпләп утырдым әгәр дә минем барлык пьесаларымда китап итеп чыгара башласаң тагы шундый ике жыентыклык э, пьесалар бар әле минем моңардан тыш э, минем җыеп куйган э, проза жыентыгы бар анысы гомумән кирпич калынлыгындагы китап килеп чыга инде война һәм мир булайны биш йөз биш йөздә ничә битлек булырга тиеш була ул Ну, белмим, вакыты җитәр, алары да бер заман чыгар дип өметләнәсе килә. Гомуми бу дүрт китабыңның тиражы күпме, Равил, хәзерге вакытта? Хәтерем ялгышмаса, балалар өчен китап ул чыккан иде 2000 ярым тираж белән. Фәхрин үтереп ташладылар 1500. А, нельзя отключать солнце на аны чыгардылар субсидия хисабына, анда финанслар чикләнгән, шуңа күрә ул 500 экземпляр белән чыкты. Ә бүген бүген тәкъдим ителгән пьесалар җыентыгы 1000. Угу.
Биш ярым тирәсе, әйеме? Әйе.
Ләкин сез э, шуны да онытмагыз, минем э,

пәһлеван равил сабыр Димәк, 189 буй озынлыгы, 120 килограмм. Инде мин менә шушы кадәр санап чыктым да, шушы синең килеш килбәтеңә пәһәлванлыгыңнан шүрләп бирделәр микән әллә шул кадәр танылган исемнәрне дип шаярып әйткәндә. Ләкин синең дөрестән дә Равил, иҗатың, синең тырышлыгың һәм фамилияңа туры килгән сабырлыгың миндә соклану уятты бу фамилияңә дә тукталсаң иде сабыр итеп синең язуларың бу синең гаиләң ә, дөресрәге нәселең белән бәйлеме бу фамилияме әллә бу синең инде ә, әйтәләр бит әле тәхәллүсме ну тәхәллүс әйе псевдоним инде ә, ни м, чынлыкта мин тормышта бер дә алай теге сабыр кеше дип әйтә алма әйтмәс идем ркл зәйдулла күптән түгел искә төшереп утырды алып килде ди бер жігіт ди ну мені сөйле енді хикәя ди иделгә ди тәхәллүс алган үзенә сабыр дип әйтеп равил сабыр дип әйтеп ә нигә андыйны алдың дип сорадым ди менә мин тормышта бер дә сабыр түгел ни менә шул исем тәхәллүсне алсам сабыррак булмаспын микән дип әйтте ди һәм еллар узды ди кеше ди ул барыбер үзгәрми тормый үзгәрә ди ул ди сабырланды ди әзрәк ди утырды ди саллырак әйберләр яза башлады ди ә килеп чыгуы аның бик кызык ә, мин бит инде ә, мәктәптә укыган вакытта соңгы сыйныфта онынчы сыйныфта укыган вакытта журналист булам дигән хыял белән яши башладым һәм ә, журналистика факультетына укырга керер өчен газетада чыккан материалларым булырга тиеш мин төрле газеталарга яза башладым инде алар ә, портфолио туплый башладың әйе әйе алар ә, әзәзләп чыга башладылар инде анда язып куелган равил сабиров Ратлы кеше урта мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы. Ә, безнең класс җитәкчесе, ул минем бик зур дустым Фирдәүс Абайдадин. Ә, берсендә шаярып әйтә инде миңа. Ни ди? Рауль ди, ну бит ди язучылар ди, алар ди, офны ди алып ата ди. Ни, ну син дә үзеңә ди, берәр ни кызыклырак псевдоним ал инде ди. Менә мәсәлән ди, теге америка язучы ди язучысы ди җырдан алган ди о генри дип куйган ди о генри дип башланган ниндидер бер җыр булган да ул шуннан алган инде о генри ну син дә үзеңә тап инде берәр нинди псевдоним ди мин әйтәм ну ярар равил сабир дип куермын дим инде офны алып атырмын дим ну юк инде алай бик гади була бит инде ди сабир гына дип куйма инде ну һич югы сабыр дип куй инде ди Ярарым әйтәм, сабыр дип куербыз. Но ул вакытта ул барыбер Сабиров булып чыкты инде, мин мәктәптә укыган вакытта, аннан соң Татарстан эшләрендә эшләгәндә мин Рауль Сабыр дип теге ул вакытта бит әле кул язма теге э, кәгазьгә ручка белән яза идек аннан соң машинистлар җыя иде әйе компьютерда җыеш түгел мин рауль сабыр дип язгач машинистка җыя сабыр дип редакторлар э, төзәт төзәтми шулай чыга башлады да шулай таралды инде һәм инде радио э, безнең укучылар арасында да енді сені қазір рауил сабыр деп кабул итәләр гомумән кешегә үз син әйтмешли караппа нинди исем кушасың шулай иза диләр бит инде әйеме ана ең кызыгы шунда ул сабыр дигән э, тәхәллүс дип әйтим мин дә псевдоним икесе дә дөрес инде э, миңа ничектер менә ябышты әйме сине ә, сабыр дип кына йөртәләр хәзер әйе ә, татарстан яшьләре бит инде ул вакытта бик зур тираж өч йөз мең э, тираж белән чыга иде аны бөтен кеше укый иде Һәм э, Сабиров фамилияле, э, мәсәлән, Рәшид Сабиров, э, безнең э, конферансия, ул да берничә афишасына Рәшид Сабыр дип куеп карады. Аңа ул ябышмады, аны ул кире Сабировка кайтты. Тагын кайсыдыр бер шагыйрь бар булсын, кемдер бар инде Сабиров исемле, ул да куеп карады, аңа да ябышмады. Әйе, Шиләбедән була ул.
Әйе. Я я ябыша, я юк инде. Менә мин теге э, Беренче булып алганга микән инде белмим миңа ул ябышып калды башкаларга юк. Менә шулай бит ул Әйме. Кемгә нәрсә килешә, шулай бит инде. Менә димәк инде сиңа. Ләкин э, вакыт бар Әйме. Инде сине Вахит абый Имамов э, шушы хәтле гәүдәң белән йөрмә инде китап чыгар инде. Ике метрлы буен белән.
Китап чыгарырга сине мотивация биргән Әйме. Ләкин Хәзер инде сабырланырга кирәкме, киресенчә, актив булырга кирәк. Мөмкин кадәр синең менә шушы кирпеч калынлыгы әдәби әсәрләреңне дә чыгарырга кирәк, башкаларны да чыгарырга кирәк. Гомумән, э, менә илһам чыганагын каян аласың син, Равил? Ничек менә киләсең? Шу... Мин сокланам, мисал өчен, андый әсәрләр язып утырырга хәзерге вакытта. Бөтен кешенең кулында смартфон, бөтенесе интернетта яме. Ә синең шундый саллы-саллы китапларың. Гомумән, үзеңдә дә күңелеңдә менә бу китапларны укучы булыр микән дигән шундый э, сорау тумыймы? китапларына укучы бар алар э, элек тә күп түгел инде дөресен генә әйткәндә китап укучылар шуңа күрә хәзер э, теге э, телефонны интернетны гына гаепләү бәлки дөрес тә түгелдер китап уку ул теге ни кебек инде

білмеймін анда мессенджерлар шайтан көбиналар сенжендрлар алар өз орнында ә, менә басма китап аны бит ашып ашып ашып теге жібергеш аның битләреннән килгән исе генә дә үзе генә дә ни тора ул бит ниндидер шундый бер Энергетика яме.
Энергетика, ниндидер магия, ниндидер сихер бит ул. Иә, хәтта электрон китаплар укыганда да сизелә ул. Бер караганда шул ук. Һәм аннан соң китап уку ул э, кешенең баш мие өчен дә файдалы. Чөнки э, син бит кино караганда сиңа режиссер менә ничек итеп күрә героины, шундый итеп күрсәтә. Кайсы җирен күрсәтергә тели, шул җирен күрсәтә. Я борынын күрсәтә, я күзен күрсәтә, я гәүдәсен тулысынча күрсәтә. Ә Язучы сиңа текстта фантазия өчен бик зур урын, бик зур мәйдан калдыра. Син үзең нинди итеп күз алларга телисең аны, шундый итеп күз аллыйсың. Шуңа күрә синең баш миең бик актив эшли текст укыганда. Ә, һәм бу кешенең ә, фантазиясе, баш миенең активлыгы ул сәламәтлеккә бик файдалы үзегез белгәнчә. Шушы сүзләреңнән соң әле минем шуны да истисе килде. Димәк, китап укырга яратучы кешеләр, алар бик фантазер, үзләреннән нәрсәдер эстәп, менә шулай итеп баетып әйе әсәрләрне, тагын да менә шулай бу дөньяны нурландырып, баетып, тагын да яхшы якка үзгәртеп яшәүче кешеләр күбрәк китап укый дияргә мөмкин шулай бит инде башкача ә, була да алмый инде теге юкка гына әйтмиләр бит язучының әсәрен укучы язып бетерә диләр чөнки язучы язганга укучының фантазиясе кушыла бит ул фантазия кушылгач әсәр бөтенләй башка нурлар белән уйный башларга мөмкин дәрәҗәле исемнәр иясе дүрт китабың чыккан инде әйеме тагын әле Чыгасылары да бар. Еш чакта, бала чакта ук куйган максатыңа ирештеңме син? Гомумән, планнарыңны тормышка ашырдыңмы? Иң мөһимнәрен. Әле бармы алда? Э,
дөресен әйткәндә, мин э, яшь чакта, бала чакта. Ну, бала чакта бит. Студент чакта, яшь чакта бөтенесе бергә. Э, ни, космонавт була. Аларны узып киттек инде, аларны узып киттек. Җитлеккәнрәк чорны әйтүен. Җитлеккәнрәк чор минем ничектер э, бу җәмгыятьтә үземнең ә, урынны аласы килә иде. Ничектер кешеләр ә, белә торган, таный торган, хөрмәт итә торган кеше буласым килә иде. Ә, теләсә нинди ә, барлы юклы вак чиновниклар теге әткәләп, төрткәләп, аяк пычрагын сылап китәргә мөмкин булмаган шундый бер фигура, шундый бер шәхес буласым килгән иде минем студент елларында. Синең гәүдәң инде моңа Ул гәүдәдән дә тормый, ә, ул күрәсең тора характердан, ә, тора м кешенең ә, иҗтимагый эшчәнлегеннән. Ну, әгәр дә менә шуны э, күз алдында тотсак, э, күпмедер дәрәҗәдә бу хыяллар тормышка ашты һәм мин максатларыма ирештем дип әйтергә була. Әле бу максатларга ирешкәнең берникадәр генә, ләкин әле тагын максатлар куеп яшәргә кирәк әйеме? Һәм инде сабыр итеп яшәргә кирәк инде болар синең барсы да э, барсы да сиңа салынган табигать тарафыннан тәрбиядән гаиләдән син хәзер әлмәт төбәгенең иң э, танылган бай дип әйтик инде әйме язучылар берлеге төбәген җитәклисең ниндирәк үзгәрешләр кертергә исәп ниндиләрне кертергә өлгердең гомумән төбәктә әдәбият үсеше хәзерге вакытта ничегрәк бу бу теманы да читләп үтмик әле Бу вазифага мин егерме дүртенче елның унбишенче ноябрендә билгеләнгән идем. бер ел була инде әйеме әйе
ул теге сойлап куела торган вазыйфа түгел аны язучылар берлегенең рәисе билгели инде билгеләнгән вакытта минем алда шундый максатлар куйдылар инде беренчедән нефть төбәгендә татарстанның көньяк көнчыгыш районнарында әдәби процессны ә, активлаштырырга, җанландырып җибәрергә. Ә, икенчедән, яшь авторлар эзләргә, аларның ә, иҗатларын ә, ну, активлаштырырга, аларга булышырга, популярлаштырырга һәм башкалар һәм башкалар. Һәм менә мин ә, өч көн элек ә, Казанга безнең Аркаилә Үзайдуллага җибәрдем 11 ай эшләгән буенча хисап 11 айлык э, эшнең кыскача гына хисабы да 11 бит булды. Шуңа күрә э, эшләгән эшләр шактый, э, яшь каләм әһелләрен дә, талантларын да табарга тырышабыз, чараларын да күпләп оештырабыз. Ләкин дөресен генә әйткәндә, эшлиселәре тагын да күбрәк. Равил, инде безгә Болгар радиосына замандаш тапшыруына китабың чыккан вакытта гына түгел, гомумән дә килә яме кунакка безнең ярар чакырыгыз мин казанга килгән саен кереп чыгарга гариза укучыларың белән тамашачыларың белән шулай рәхәтләнеп бу әле безнең беренче кереш өлеш танышу сабыр гына сөйләштек киләсендә тагын да активрак тагын да безнең заманыбызның проблемалары хакында казанышлары турында милләтебезнең

Сезгә бик зур рәхмәт. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе, Казан шәһәре Салих Батыев урамы 21 нче йортта урнашкан Доктор Хасаналь стоматология үзәге.